Ela Salam salam başka bolmaýar salam. Gel Arabis Salam salam. Gitdi daýy. Daýyşka.
Çaklaram tapýaňmy siz?
Waý daýza jan geldiňmi jan daýza sen nähili.
Agy men ýaş daşlamy näme efiriňe goşup ýörsüň.
Aý saňa är gözleýä näme.
Amaň turýamy diýýä waý meň amym ýatanogam oglum.
Ýatyraý da diýäý de, gaýra ýatyraý da iýjegim bar, ýatyraý da diýäý. Agy kim magy öýte? Näme edip ýatyrmalygyny aýt, toly monolog et.
Agy Läle jan öýtdük magy. Salam, priwitki Hüseýin çagalar özüm dwaýurnyým.

Hä, barmyň towy muçjora? Agy, läleler bugün tort kesýäs diýä gideliňoý.
Agy, serep kyrk bir ýyldan galaňokdagy. Agy, meniň bilýän zadym şu garny doýurmakdagy.
Agy, suw gaňarlyňmy?
Agyşym etdigiň ýanyna gelip jaň edäý diýdigi, baryp jaň edibereýinmi?
Agyş näme?
Hä? Näme başak bolýamygy?
Agyş daýza seret, daýzajan gö şeýdýä bu gün mugt berjekmi diýýä.
Agyş hudaý saklasyn mugt Biz agzy başga zadyň gürrüňini etýäsgi.
Agynda tort diýýän ol bular başga zady. Läle.
Toý şotki kator bu. Läle gowy polirok etse bereligi.
Ha?
Gowy polirok etse bereligi.
Gowy edip bir sagata polirowka edýän bolsa bar normal massaj bilen bolýaram ol. Hawa menem şony diýýänä gyzym. Haçan maňa bir polirowka edýän bolsa bir bizede bir dilak goýber diýsene balam. Ana şulara diýde ene şulara.
Diý şulara. Agyjele potpuňa bir syrek gelsene öňki ýalak ýadap bilmän oturmasynlar soň.

Baryberelimigy? Geliber, geliber Daýzat jan. Häzir bir Agy, oý. saňa bir är tapaýyn-a nika gyýar ýaly. Bu günem Agy, gylaw men-
Agy, dur azjyk ot ýak, men oduň daşyndan aýlanýan gyr.
Wiý, indimi sen şamar odundan aýlanjakmy? Hak gyzym, bilýän ekeniň-a.

Geleýin, bir zat tapaly agy size. Agy her ýerlikde biz iýip içmäne barýas haý. Ýok la.
Är är diýip, är är diýip ýürege düşdüň lagy. Är özüňe gözleýäň öýdýän. Agy sen maňa är tap ber diýmediňmi masgara etdiň lagy meni. Agy bolýa goýsana gaý şu gün bilim gelip durgy.
Karawoý orta.
Hakyt näme? Näme? Hmm. Hakyt bara çykaryň öýrel galan soň pikirleneris dagy.
Hakyt toçka kimdigiňi aýtsana dik durup berip bilýäňmi diýýän. Kimdigiňi aýtsana.
Wahey, hä bizde bir ýyl galdymy gyz dik durup berer ýaly. Sagy, topda kim diňe aýtsana. Şu çogunlyly diýen kim sen?
Sagy, çogunly kelin sogunlymy duran. Waý ýok dewaya. How han ogul.
Äh kim bir gezek berse ýüz manat berjek dek diýip bererdim welin arman bilim gelip durda oglum. Beleý daýy şükür gowymy özüň oýna dileg pikir. Sen kimsiň Şerli?
Şerli. Haçak edip berip bilýäňmi iki aý. Gury galdyryp berip bilýäňmi diýýä. Agoş! Kime diýýäň aýdan ony? Agy Dilara diýýä how oglum.
Ýohan ogul, sen hany Gülälek gelsin-le, Gülälek ýoga. Şeýle tanadyňmy diýýä. Agy, blog edýäs-ä toçka kim diňläp bol, dogradyňy aýt.
Näde?
Nä?

Oňat mı? Gowmy ýagdaý? Barmada? Gowmydyň?
Oturyber diýen Gülälek gelse men aýdaryn oturyberde.
Öýlik. Ýaň, çaý heleýi köpden kime?
Aý bir golla oýun etişekleý biz. Hmm. Sana yana men oglanlar aý. Hmm. Andyr bir men çykraýyň da. Alýan. Ha. Aleýkum essalam. Awwalam. Awwa. O, anyş gowmy ýagdaýlaň? Gel, gel goşul bereýin bolandan. Oda, da. Imo bäşde. Imo bäşde.

Ýok, meňki däl, kiýmiňkiler ýaly.
Läle gurşaýda diýer. Diýdim ýene.
Futbol oýnajak bolýaň. Futbol oýnajak. Diýerdim läle.
Köşüli men, köşi, köşi, köşi, köşi.
Özüm ne için diýip?
Arkadaş.
Tolgun iç.

Ay geçen bile yüz sany blokda yatyra geçen o var o. Geçti mi? Yirmi sany geç, geçen o var. Dur oğlanlar oklayın da bana. Kimde kristal olsa hayrat edin. Ay bana geçti gitmeli. Anuş. Alo. Oklay yirmi boldu lele. Beren son.

Howwa men men men men oklaýda ýigrimi sanjak. Wah oklajak o ýere gidenokda ýüz sany kristalym blokda ýatyr eýjikmi. Bolýa ýaňa o soramadyk sor oklaýa gaýrat et aha. Gowmy çagalar gowmy. Gidenoga.
Oglanlar on üç sany boldy. Oglana beräýiňdä maňa kim bar bolsa karzyna beräýiň o berjek. Birinji blokda. Arakda köýnek. Eşdýäňiz? Tanşlam ýokmy aştaýda? Bir gürmüň. Ana berdi. Döwlet.
Döwraçyk, spasiba tipe. Men ondan saňa berer, näme?
Ýalkasyn boldy boldy. Saňa ýalkasyn.
Minnetdar. Öwgançyk men size on sany krystal bergim bardyr. Ýigrimi sanam boldy, ne doňdummaý men. Geçen bira birjik bera maňa. Spasiba. Döwrançyk. Sen efir açaň, menem baryp oklaryn, bolmy? Ol. He, emjekmi sen?
Oglum tanadyň meni. Salam, oglum Läle.
Hudaýa şükür gowmy özüň?
Tanamadym la seni. Ta A? Tanadyň meni. Asyl näme oýna maňa işi bar. Sary esse bilen Adidas ne masgara edem walla. Sary esse bilen

Hä? Azat Dönmeziň ýüzüne suratyny goýadyňmy? Näge Azat Dönmeziň? Klipmi? Hawa. Ha stolda oturan sagatlymy? Ýok, ýok. Döwran çekmez. Ne bar?
Dursuňmy?
Ýa Mir 8-de men.
Balajyk, spasibo tebe.

Alo.
Gowmy?
Ha, şükür gowmy özüňiz?
O nähili? Ah.
Näme boldy? Kelleň agyrýar. Onda näme boldy? Näme ýeriňdäki? Hä. Ýeri lälem karraçja. O, gowy ýagdaýla, Hudaýa şükür. Menem gowy. Ýüregi agyrýar läleje. Näme boldy karraç ýüregiňe? Balaý, näme boldy, aýt-da. Goşuldyň dogan, näme ýöräýdi?

Näme men gördümmi? Hä, nomuryňmy? Onnoň ne? Hawa.
Goşguly.
Menmi? Hawa. Aý buruş çykýan hepde garaşaly bir zatlar bolsun-da.
Näme bolsun-da?
Ýok, biziň öz işimiz-le. Öýdäki ajyklar. Goşlyçka bom garaşýan. Hı? Goş garaşýan diýen.
Bolýa, bolýa garaşyber. Gürledi näme diýmeň diýýä. Alýo, alýo. Ho, salam, salam. Garaşyber sen. Dost goşluk. Dost goşluk bolsa şeýtdigin sarartman men goşardyl aýtýa. Işde boluň iç. Men daýmy? Düýn şeý diýdi, seň üçin alynam bolsa diýdi, sen üçin berýär diýdi. Maňa wagtyna getir-ä diýipdir. Ony diýen olar ynamym ýok diýipdir. Men özi diýse diýipdir. Geregim ýitipdir.